Aýtdy men geçip bir derýa gördüm. Her nur iki bu dünýäde bar eken, şol dünýäde eken. Dünýä gök bolup görünmegi ýokary gögün. Derýany ýüzi şak bir katra suw ýere damanok. Gör Allaň gudratyny. Howaň gök görünmegi şu derýaň şöhlesi eken. Ondan şemalyň hazynasyna bardym. 70 müň gulp salyngy, her birine 70 müň perişde mähkil eken. Bu asmandan owalda ajaýyp garaýyplaryny gördüm. Doganym Jebraýyl asmanyň işigi kakdylar, owaz geldi, Kimdir? diýip. Biraderim Jebraýyl aýtdy, Pahry älem, iki älem öwlady, Beni Adam, Hezreti Muhammad alaýhyssalam geldiler diýdi. Işigi Hoş gelipdir, sapa gelipdir diýip açyp çykyp çykdyk, bir perişde ýanyna ýüz müň perişde, Subhanal melek,

Doganym Jebraýyl aýtdy, bu perişdeler o dünýäden ta ahyr dünýä çenli şu tarykada gorkup, Allahdan tesbi aýdyp durarlar. Bir lähze göz ýumup açýança Allahdan gapyl däl, ybadat etýär diýdi. Oň sowabyny siz hemmesi siziň ymmatyňyza bagyşlaýar diýdi. Gör, biz Muhammada ymmat etdi, muňa köşi-küre edeliň, Alhamdullah diýeliň. Soradym, Ýa Jebraýyl, bu perişdeleriň hesabyny bilýärsiňizmi? Hiç mahluk bulaň hesabyny, arşy hesabyny bilmez diýdi. Hezreti Hak subhanahu we taala biler diýdi. Andan soň hezreti Adam aleýhissalamny şol kady-kamatlar ile gördüm, atamy. Bir tagtyň üstünde oturypdyr. Ol tagtyň bir dänesi ýakutdan, bir dänesi merweritden, bir dänesi zümerritden, gymmatbaha daşlardan, nurdan edilipdir, halatlar geýipdir. Byraderim Jebraýylow, ýa Muhammet, bul adam Safylla ataňdyr diýdi. Ýanyna baryp, salam ediň diýdi. Baryp salam etdim. Hoşhallyk bilen alaý kalyp begendi. Bu tesbini okýar eken Adam alaýhyssalam. Subhanel wasyýil gani, Subhanallahi we bihamdihi, Subhanallahil azim we bihamdihi estagfirullah. Muny her gün, her gün Bir kişi ýüz gezek okaýsa, oň rysgy güman etmedik ýerine rysgy açylar diýipdir, baý bolup gider diýipdir. Kyrk günläp okasa, hiç dowamdar okasa diýipdir. Ýene bir jemagany gö ýetdim, hemme zyraat ekýärler, enik ekin ekýärler eken. Bir ýaku bir tarapdan ekip, bir tarapdan orup alýarlar. Biraderim Jebraýyly bular halysan lillah Allaha ybadat edenler we sadaka berenlerdir diýdi. Halys Allah üçin diýdi. Gözi çyn etmeli-dä sadakany. Halys Alla üçin, Allaň hoşlugy üçin. Andan ötüp ýene bir jemaany, jemaa bardym. Hemme perişdeler urup başyny ýençýärler. Ýene başy düzelýär, owarylýar. Tä kyýamata o hal şul. Uçbu tarykadyr. Biraderim, doganym Jebraýyl aýtdy, bular ol halyklardyr ki, namaz okap, ruku-sujud, kyýam-kyraýatyny ýerine ýetirenok. Emma suralaryny ýalňyş okýa öwrenenoklar, namazda näçe wajyp bar, näçe sünnet bar, näçe nepil bar ony bilenoklar. Namazy bozýan zatlaryny bilenoklar, ýöne egilip galyp ýörler. Kähil namazlardyr diýdi, ýalta namaza ýaltalyk etýänlerdir diýdi. Ondan soň geçip ýene bir taýpany gördüm. At O suwsuz, dillerem agzyndan bir gars çykyp dur. Bulary dowzahyň tarapyna haýytýarlar, sürýärler. Byradarym Jebraýylow, bular ol halkdyr ki, malyndan zekat bermedik, garyba, ýetime, kişä rehim-şypakgat etmediklerdir diýdi. Andan geçip ýene bir jemany gördüm. Bir tarapda ýagşy leziz tagamlar dur, ýene bir tarapda çirkin, myrdar, ysly tagamlar dur. Ol pek päkize tagamlary iýmän, myrdary iýýärler. Bular an ýaly taýpalardyr ki, özleriniň halal nikalyja jübtlerini goýup, nämährem heleýler bilen bile ýörenler, nämährem heleýler bilen ma-ma-ma-musafa edenler. Ýagny olar bile Är heleý bolanlar diýdi. Ondan ötüp ýene bir ýere barsalar, otdan dar edip, birnäçe halky ol dara asyp goýupdyrlar. Byradarym Jebraýyl aýtdy, Bular ýol üstünde kabahat, ýaramaz iş edenler diýdi. Andan ötüp ýene bir taýpany gördüm. Dillerini otdan gaýçy bile kesýärler, ýene-de düzelýär. Ýene-de kesýärler, ýene-de düzelýär. Kyýamata çenli owhaly şul ekeni. Byradarym Jebraýyl aýtdy, Bular Imrawy patyşa wezirler, kazylar, Muftylar dün olara söz ýetirip pahru-pukralara zerer berýänler, rişwet iýenler diýdi. Andan ötüp ýene bir zemany gördüm. Öz endamlaryny özleri kesip iýip otyr. Ýene düzelýär, ýene kesip iýýär. Biraderimiz Rebiraýyl aýtdy, bul ol taýpadyr kim kişiň hakyny iýenler. Ýene bir zemany gördüm, dilini arkasyna tartyp, suratyny üýtgedip, ynsanlykdan üýtgedip, Byraderim Jebraýyl aýtdy, Bular ýalandan şaýytlyk berýänler diýdi. Ýene bir taýpany gördüm. Garny asylyp düşüp barýar. Aýaklaryna zynjyr ot oralyp barýar. Bular süýthorlardyr diýdi. Ýene bir taýpany pyçak bilen bokurdagyny kesýärler, sary gan akýar. Ýenedem düzelýär, ýene-de kesýärler. Bir adamym Jebraýyl aýtdy, Bular gan, nähak gan dökýänler diýdi. Bir adamy nähak öldürýänler diýdi. Ýene bir gurp aýallary gördüm. Gördüm, ýüzi gara, gözi tagyr, otdan lybas geýipdir. Otly ammut bilen urýarlar, zerre-zerre bolup ýene dem bolýar. Bul şun ýaly heleýlerdir, hatynlardyr, ärlerine azar beren, ärlerine ezziýet beren, ärlerine sögen, ärleriniň aýbyny açanlar diýdi. Ýene bir zemany aýallary gördüm. Dara asylgy, gulak-burun agzyndan ýylan çyýanlar çykyşyp-girişip dur. Bular ol zemana dillerinde iman aýdyp, ýüreklerinde tassyk etmän dili bilen aýdan mynapyklar diýdi. Gandan ýen bir jemany gördüm. Tamam bedeni otdan, dillerine ýylanlar asylyp, azap etýär. Bular ata-enesine azar beren, ata-enäni gynan, ata-enäni horlan, bipermanlyk, biedeplik eden oglanlar, gyzlar diýdi. Ýene bir taýpa aýallaryny emjegine mis tabaklarda ot goýlupdyr. Emjegi çürşüp ýanýar, ýene dowarylýar. Agzy-burnundan zerdap ganlar akyp dur, ölenok. Emma ýene şu azaplar berýär. Bu on ýaly aýallar nämähreme özüni görkezip, bazara çykyp bezenip gidip, nämähremini görkezip gelýär. Öýüne gelse bir nirde pis lybaslaryny geýip, ärini ýaryma gyzarýar. Ýa nämähremini gowy görýän heleýler diýdi. Ýene bir perişdany gördüm. Biriniň ýokarsy ot, oň gyşagy-da buz. Bu gyz oda kär edenok. Munuň aýtýan tesbihi Subhanellezi ýuallife beýnel ibadil mu'minin, ýagny bulutlaryň mäkkili, bulutlaryň eýesi kelbi perişde. Andan bir derýa etdim, suwy süýtden ak, her möwji uly derýalara, bu derýany derýaýy bähril heýwan diýerler eken. Kyýamatda owalyn-ahyryn hemme halk görden baş göterende, hemme halk owalyn-ahyryn o derýadan içerler.